hi this is your main dj jeba jackson hashtag ikona for the love of good music loko u lava mc wa ni kuma u lava dj wa ni kuma u lava sound ya quality hambi u lava live band hambi u lava sound na dj wa ni kuma u nga rivali ku kulisa channel leyiwani ya g1 solimakamu channel Yi kula yi ta ringana ta van'wana. Inkomu. Hey Butson, mi tshama mi dlaya munhu? Um, ni kombela u rhanga ni vula swin'wanyana. Okay. Ku dlaya a ku va xidyoho ngopfu ne swi ya hi ku

Dentist Computing and CCTV Installation hi vuyile nakambe na vukorhokeri lebyi antswisiweke hi twana hi nghenisa tikhamera exikolweni etindlwini ta mabindzu hambi emakaya hi nghenisa ti-electric fences alarm system intercom hi nghenisa na wi-fi ya xiyimo xa le henhla tsundzuka

u vule hosi ebotson mi tshama mi dlaya munhu um ni kombela u rhanga ni vula swin'wanyana okay ku dlaya a ku va xidyoho ngopfu ne swi ya hi ku

ka ha ri mina sintia wa ka mafenya amukela eka episode ya hina ya ya number three la solomaka ma nga ku yi hlamuseleni hi ti-question nyana okay A nga ku hi hlamuseleni hi vuyena bya yena lebyi hi twaka ingaku a byi tolovelekanga ku va a vutisiwa ka ka ti-interview leti a nga tshama a va ka tona. So loko mi tsundzuka ka episode number two loko hi pfala a ri ku vulavuleni hi laha loko a suka ka va Mhisa luya a nge te a hi fambi ka hina ni ta ku zama hi ndhawu nyana mara swi fika swi flop-a hi mhaka ku va xuxe nkarhi wo leha va ze va decide-a ku okay a hi tlheleleni le kaya le. uh, maybe swi nga swa tshamiseka kona hi kombela mi hi teka kusuka kwalaho makama uh, ku vuyi ku humelela yini loko se mi ta tlhelela ka n'wina okay hi vuyi famba ne mhm. hi milenge hi ri four okay a mi ri four n'wina na mbyana na misalu ya na sesi luya um a ku ri mina na mbyana uh-huh. na sesi luya na certificate okay se loko hi famba ne hi fika le a kaya ne se ni nga ha swi tivi ku ni faneke ni ni endla yini ma swa yeah a fika a hluvula a sala a nga mbalanga nchumu certificate ya ri kwala ndlwini eh se a khandziya libedwanini a ni tlela libedwanini rin'wana ri kona ka mafenya brothers in action three leliya la ku fana ku khotsa simbi laha hansi se tintambu hinkwato a ti ri ka mina ku ni faneke ni teka action ma vo a ni swi tivi ni faneke ni swi vula or ni swi endla hi problem leyi ni nga na yona I day one. i day one ma swi twisisa Yeah. um a ni dumi hi ti-jokes ti hela se ni ni ni ku okay uh, plan i action because hambi wo vulavula ku ta hetelela ku ve na action ma vo se loko ni teka action ne va ni tshiki mina eh me a ni a ni domi ku a ni hlweli ku kwata nkarhi lowo khale no mara laha a ni nga kwatangi a no ti kwatisa ma ni ve ni good shot ni ku wi ha va vulavula mm, ka so ni ku wi ka so ni ku wi ri za ri xa a- a- a ku ri wa vusiku bya wamune se ri xa ku i friday ma vona ku nga yeki exikolweni ni ni ku ni ri na chomi chomi yin'wana yi yi- yikulu yikulu swinene lexa swa ku va ku eh, ma- va tshama va ri swin'we masisi ya a va ku i foster malovisi i Ah. chomi ya kona yikulu ka n'wina kumbe a mbula ku yi- a yi ri kulu hi mhaka- Ni- ni vula i chomi yikulu Oh, na swi I munghana twisisa. nkulu. munghana loyi a nga khoma na blind mi xana Yes. everything ya se ni n'wi ni n'wi byela ku hayi mfumo hlangana eh ka beda la aku ha tana dyo halini ka vona eh ka wa va tshama va ri two ku ri yena buti wa yena mo yeah Se hi kota ku yenga laha ka vele hi vaya hi ya kwahalaya ka vona ma vo fika hi kuma ku robot wa kona a ri swi lavi hamba a ro swi lava ne ni sure ku a ri ta borhiwa hi hi Steve Cape ma swi vona se loko ri pela ku va na problem ya ku yini uh, hi fanele hi tlhelela leyi hi tlhelela va fika va endla sweswiya sorry ka ka ka n'wina kona a ku nga ri na munhu un'wana handleni ka a ku ri na papa me mo va va nga yi voni mhaka leyi eh, papa me i i munhu un'wanyana a like a va nga ri na nenge okay un'we so for vona ku va pfuka va ya hana a ku ri process yin'wana yi kulukumba ngopfu hi mavoko swilo swi nga endleka fast mavo se mara loko se ni ta va ni ri na experience a ni hamba ni endla leswi leswaku loko no tshuka ni ni ni ni vuyi na munhu ne mi kuma ku va va humi va va tshama handle a swi nga vonaki kahle swa swa laha ni ni ni ni swa le swa le ndlwini ya mina loko munhu a huma a nga vonaki mara loko a huma gate a vonaka loko va ri va ri ndlwini ma swa se sometimes a ni endla sweswo swa ku loko se ni swi twa ku ve le ku humeni and a ni faneke ni huma ne ni n'wi humesa fasta a tshama kwalaya khombini a ku ndhawini se va kotlana va kha va huma ku a ya ku va ku ko soli ni ku e se va ni vitana va ku soli se ni huma ni ku ho mi la khasete le ni n'wi nyika khasete a vhaya ni ta yi kuma xikolweni sweswo swa ku taniya ma swa so a swi teka nkarhi for vona ku vana kahle kahle hi ku komisa n'wina a mi teka advantage ni ngo wa papa e a ni teka advantage yo papa wa slow okay ni nga ni nga ta teka advantage yona a wu nga ha ri kona okay yes and then hi tlhelela na madam loko se ri pela hi voni nyana na tv kwala loko hi fika le swi fika swi ngeta leswiya swa mahluvulele lamaya ne mm. ku ngeta na action liya ne Ku ngeta na leswiya swa ku u nga ni khumbi ne ni ngeta na ku kwata lokuya ku va the very same story and then ri xa se ku va ku ri Saturday hi pfuka hi ya Vuwani hi milenge a hi khapa a hi khapa Foster ne n'wina na na na na nhwanyana luya certificate a xi ri kwihi a xi ri kona. hi ya vuwani hi milenge a hi ri na yo mane mara mali liya a yi pimi ku loko ho khandziya taxi loko hi famba sweswi hi ta vuya hi milenge e se hi ku swantswa hi rhanga hi milenge ku loko se hi karhele hi vuya hi taxi se loko hi fika hala hi fika hi xavaxava swo dya hi mali leyi a hi fanekele hi vuyi hi yona hi boheka ku tlhela ku ya hi milenge Mm, a ni ngo a ni nga yi ro sungula av- av- avuwani tshama ni ya na nana ko va ku laha a swi borha hi mhaka ya ku a wu kuma ku fosta xi famba ka kilomita xi ri mahlweni hina hi ri ndhaku ni nge rhangi na xoho ni siya munhu masizisi se loko hi vuya ne ni vuya ni nyuma se ku ku tlhelela kaya se ni ya ko kokwana wa mina Dakar se ni fika ni kombela ka ka mhanintsongo wa mina ku va va tlela na dyona ma vo se ni kombela ku tlela na ni ni ya ka ka ka room ya hina leyi a hi tlela ka yona hi ri vafana loko ni ri le ma vo. se matsongo ya mi yi kwata mara yi swi twisa ku yi boheka ku dyi amukela no se yi dyi amukela yi tlela na dyona i i mugqivela se ri xela sunday se namadyambu wa sunday loko se hi suka le adakar se ni kha ni dikhapa kaya ne di fika exikolweni xa le nhlalukweni namadyambu n'weti wu basile swa swo u kota ku vona loko u ri munhu un'wana na nhlikanhi u swi tiva ku i mani la taka hi le a dvuka dundrulalarulare on rhandzi u ni yisaka vusiku lebyiwani hi vomawani loko no gevengiwa ke a ku gevengiwa hi kha hi famba swin'we na wa ta a ku ri kwihi ndhawu ya kona laha nga acteriwa joki leya ya lamama ku yemaxihisa lexiya xa ku xa ku xava vanhu lexiya xa ku Ni la ta komba nsati wa mi ku na ba, ivi ku bayiza ku ta mani wa Mathuka, sa hi mona la ma xinga ma xana. A ku ri kwalano. Yes. Se se a dye a dye dyeri la mihloti man ni swi swa ku eya na mina ni le ku loloheni ka ku vuya vusiku lebyiya wa twisisa ni ta dyi khapa nampundzu. se hi tlhela hi ya kaya loko hi ya kaya hi fika hi nghena se loko hi ya ndlwini hi fika hi hlantswa hlantswa nyana mpahla se hi ti ni byela hi toxe. ku ku fa ku endleka yini e ni nga ta mi vutisa swivutiso swo okay ha na na before ni vutisela swivutiso swo tala na ha ri ku tsakiseni hi ndlela leyi mi nga ku hlamuseni ku hlamusetseni hi swona Ah, ni kombela hi ya break na eh, hi ta tlhe hi vuya hi qhubeka ya mahlweni bayingiseri mari ka ka ka joan solomakamu channel mina mina sintiwa ka mafenya mi- ni na solomakamu

He munghana, u vone xin'wana evhengeleni ivi u tsandzeka ku xava hikuva u hava mali? U nga vileli, Payday Solution yi ku tela na xintshunxo. Wa nga twa va ku lomba mali ya ntsengo wo ringana R5000 ivi u va hakela hi siku ra muholo. Yingisa, swilaveko swa kona swa olova. U yi rhumela ntsena three month bank statement, recent payslip, id copy leyi nga setifayiwa exiphoriseni ivi ke u swi rhumela eka nambara 063 503 3469 swi olove no kahlula payday solution we take the burden off ag1 solimakamu mi le ku voneni ka g1 solimakamu channel hi kombela ku loko show leyi ya matimu ya mina episode 3 yi hela mi nga fambi ku ta va ku ri na breakdown ya risimu ra kokwa ra sekwa mi tlhe mi cheka link leyi nga ta landzela 22 22 9 um ku ta nghena yin'wanyana show inkomu

ahi mari ka john soloma ka mchannel mi ri na mina sintiwa ka mafenya hi qhuveka yisa mahlweni na na na na na vutomi lebyi soloma ka ma nga ku yi hlamuseteni yena hi vuyena bya yena kusukela vutsongwanini bya yena ku fika la nga kona ku ri ka ti-question leti nga talangi ku ku vutisiwa ka ka ka ti-interview so a hi nge tati ngopfu kumbexana mo ni ku a hi nge a hi nga n'wi disturb ngopfu ka leswi a nga ku swi hlamuseleni hi rhandza flow leyi a nga ka yona ye botsoni ni kombela okay ni kombela hi tlhe hi teka kwala exactly la mi nga qina kona hi hi yisa mahlweni a ri hi le ka episode number three a yi jahangi vayingiseri a yi jahangi a yi jahangi ta ta va kona tin'wana ti-episode hi tlhe hi vulavula ku fikela la nga fika kona leswi a swi vulavulaka swi nga va swi ri swa malembe mo hlaya before a fika la a nga fika kona a ha ta ze hi fika la a nga fika kona namuntlha so ku gina la mi nga hlamusela mi fika kona hi nga hi nga hi nga yisa mahlweni ya se a ni byela hi nexe a ni byela hi yexe a ni byela hi yexe ku endla yini mi tsundzuxa mi tsundzuxa phenpheni loko ku namuntlha ta duma yena na yena se a vula hi yexe ku heyi ya namuntlha ti fa ti duma um nkana ni ri na wona ne mara a wu nga endleki na ku ni kwateli yini masiku laman'wana a swi twala ku ni kwateli ku u te ni nga ku khumbi okay Obvious yena a swi tiva hi Butsweli ku um n'wina a mi se swi a a mi swi tiva tivi swi leswiya hi hi ku ya hi leswi xisa lexiya a xi ta xi fika xi mi hlamusela mi ri na yena kwalaya ku njhani njhani njhani njhani loko ku kha ku endleka swi leswiwani n'wina mi kha mi nga swi lavi ku qhuveka a nga ri na yona a a nga ti kombi a ri na yona mihleketo ya ku ingaku mi yisa loyi u va ku chaveni ku hi endla swa so e-e a ti komba a nga ri na yona ma ma mara mi nga rivali ku ku na vahisa lava va ku hi hexe ha chava. Yeah. ma ma ma ma se se Yeah. na hambi swilo hi swi tiva Okay. Eh, se maybe a twa nga ku no wena a ka va lavaya Ah, Okay, na swi twisisa. eh se ni kuma a ku lan'weki ma vo ni boheka ku Langisana na mhaka. ni langisana na mhaka i siku ro sungula rero no a ku xela a ku xela mvulu okay loko se ri xile a hi vulavuleni hi woko ya n'wina loko se mi humela handle a ya ha fana na masiku laman'wana woko a yi fana ne mhm. ene ni twi ni twi swi nga ri mihlolo ngopfu ne um okay mo swin'wana ni swi jump-a um because swi swi sensitive nyana um swi swa kona ne mara mo ni swi jump-a mara lexi a ni la ta xi vula i ku walk a ku nga a u nga cincangi nchumu ne ene a ni za ngi ni hlamala like a a ni na during the. the process a ni va ni kha ni yingisela ku kasi so Eh, se ni kuma ku a ku na nchumu xa ku okay ni nga ku xi maswisisane okay se mara loko ni ya ni ya vuya the following day ne loko ni huma ni fanekele ni famba early a na ni fanekele se ni ya exikolweni yeah loko ni famba early ne ni kume ku mbyana ya mina a yi kona ni boheka ku famba ni nga ni nga ri na yona no ni ya ni ya leyi evusekeni loko ni vuya ni fike ni jikanyana xikarhi hikuva ku se ri taxa se ni tsakele ku ni vuya ku hlambe xikolo xa hina xi nghena hi ten to eight um nampundzu loko ni vuya mbyana ya mina yi ni vona na se yi ni hlanganisa hi ku tsaka se hi ta hi kha hi yi lwela ku ku jampe jampela ni le ku yi vhikavhikeni se ni ta ni kha ni huwa na yona and ni kuma ku kaya ku tele ngopfu hi swin'wana swa ma half past six mm. ah. uma ku tele like se ni ni fika ni nghena laya se va ku hi xoho lexi hi xoho lexi hi xo lexi se va ku hayi vanhwini va n'wina no um se loko ni tshama no lava ku xi pfala lexi xitori kwala loko ni tshama se va ku hi hina va ka vo lava va nga ta la mm. se um hi n'we mi lava ku ku ku ve ri kwini leswa swa ku mi swi vitana ku laminator hi n'wi mi lava ku laminator certificate leyi va nga na yona mi ready ku laminator hi bot ma ma ha fanele mi hlamba mi ya xikolweni sweswiwani e se ku va case nyana kwalaya mara a swi vuyangi swi helela laya swi vuyi swi ya mahlweni nyana ene a a ni rhandza nhwanyana luya swinene ni tsundzuka siku rin'wana ni n'wi tshika hi Friday ya ku kha ku yiwa aka aka ka ti swa ti cultural activities ne ni n'wi tshika ku ri Wednesday hi Friday loko ni fanele ni ya ka culture mhani ni ka two rand mm two rand liyani a yi xava juice ni nyana na kumbe na likotani nyana masisi a nga ta chava xava nchumu xa fensi yini va va transport a ni vhela hi famba hi swa xikolo yeah and ni n'wi tsundzuka hi eish kambe yena a s- a a supply e a ta ni supply yes sir. Mm, se ni n'wi landza ni fika ni ku ni- ni kombela mali yo dya se a ku Ona mali yo dya na ni ku a ni na yo mhani va niki two rand kwa wena va hlaya va hla two rand se di hetela di nyika fifteen rand mara swi ni kwatisa leswaku ni dri va hlanya eh, mara ni nga ta gungula hi ku na vona fifteen rand se na mutana gungula a wu penga leswa swo mhani va hlanya se na ku byela nga n'wi nyika na fifteen rand ya yena mavile okay eh, ni twa ingaku yi japi ngopfu mara a ni lave ku vutisa hi hi experience ya n'wina ya first kiss loko mi sungula ku kiss ku kissa n'wansati ana eh, honestly a na ha swi tsundzuki ne ene plus ni exi a ni a ni- a ni- a ni munhu wa tikhisi oh ya a ni munhu wa ti a ni munhu wa tikhisi ene a na ha swi tsundzuki no i mani ni nga tshama ni no nkhiza handle ka valava va ku va lumisa lumisa hi timbyana and ni nge yi hlayi ku ya okay endzhaku ka loko n'wina mi mi mi mi mi dyondze ku gangisa a mi hamba mi gangisetela njhe tsakisiwa hi experience leya se mi nga na yona yo ma swi kota ku gangisa a ku humelela yini n'wina endzhaku ka loko se mi mi swi tivini ku ma swi ma swi kota ku leswiya a swi ni affectangi helo ne Okay. Eh, that's why ni ku ri ni ku a ku na lexi ni nga fika ni ku wow kahle kahle it was like okay Yeah. yeah eh, ku okay swi- swi swi swi swi kahle a swi fanangi na leswi a swo gangisa swa eh Okay. but loko se masiku ma kha ma ya ma kha ma ya ni kha ni dyondza swilo ne hi laha ni nga sungula ku swi vona ku no mani swilo leswiya swa ni nga kombiwa hi buti lava swi xithinani xa hlampfi ne swa rhuketela swilo leswiya a ni nga fit ku ni kombiwa as n'wana ma swi twisisa ene ku va va ni endle leswo i swilo swin'wana swa tingana ngopfu ma swi twisisa a swi nga fit no ni famba ni kha ni ni vulavula hi swa ku va ni kombi va ni kombi yini yini ma ma ma ma se se ni sungula ku nyuma like ei ma ma se se ku kasi a va ni komba swi swo swi swo bola so e ma se se ni ni ni ya swi dyondza loko se ni ni sungule swa hayi mani swilo leswiyani i e sweswo sweswo okay na na na yi twisisa um a hi yeni mahlweni ka ka ka ka ndhawu ya ka n'wina la mi nga kulela kona kumbe a ni swi tivi ku ni nga vutisa hi hi le ka hi le ka makamu ya mo ni vutisa hi le ka makamu a nga va a ri kona munhu loyi mi nga okay ni byeleni experience ya n'wina na munhu loyi a nga sungula a tshama as nsati wa n'wina ka makamu . Experience ya munhu loyi ni nga a nga sungula a tshama as nsati wa mina ka mhaka kahle kahle munhu loyi a nga sungula a tshama a va nsati wa mina ka mhaka u lovini se a yi hlamuseleki. Mi ve mi xi tsema xikomba kwalano okay hi na swo swin'wana swivutiso swo. swi ya mahlweni mayelana na vutomi lebyi va nga ku yi hlamuseleni byona mara lano a ni pfumeleli ni tsema episode ya hina la hi ta hlangana ka episode leyi landzelaka ya number four a hi ka Joan Soul Makam channel channel ya n'wina leyi kulukumba misava hinkwayo khensile

i g1 solimakamu mi le ku voneni ka g1 solimakamu channel hi kombela ku loko show leyi ya matimu ya mina episode 3 yi hela mi nga fambi ku ta va ku ri na breakdown ya risimu ra kokwa ra sekwa mi tlhe mi cheka link leyi nga ta landzela 22 22 9 eh, ku ta nghena yin'wanyana show inkomu